Be dych chi'n gael pan dych chi'n croesi Zelda, Shadow of the Colossus a Dark Souls? Come on, dych chi'n gwybod hwn, mae'r cliw yn nheitl y fideo yma. Yn Titan Souls, allan rwan ar y PC, PS4 a'r Vita, fyddwch chi'n rheoli dyn bach di-enw sy'n crwydro rownd tiroedd rhyfedd a, am ryw reswm, yn brwydro bosses un ar ôl y llall, achos... Dwi'm yn gwybod. Ocê, 'di'r stori ddim yn gry. I fod yn fwy penodol, does na'm un. Ond dwi'm yn malio, achos, sbïwch arno fo mynd! Mae'n perthyn i'r don o gemau modern fel Shovel Knight, Super Meat Boy a Hotline Miami sydd wedi ei hysbrydoli gan gemau retro, ac fel y stwff nath ei hysbrydoli nhw, mae'r gemau yma hefyd yn wirion o anodd. Yn Titan Souls 1 arf sydd ganddoch chi, un saeth bach unig. A fedrwch chi dynnu o'n ôl drwy bŵer eich meddwl, oce, dau arf. A fedrwch chi redeg, tri arf. Arwylio. Pedwar. Ond dyna ni, dwi'n gaddo. Does na ddim ffordd o ddatblygu'ch cymeriad na chael eitemau newydd wrth i'r gêm barhau. Mae jyst yn fater o berffeithio'ch sgiliau, sy'n syniad reit ffresh, deud gwir, ond braidd yn siomedig ar yr un pryd. Achos tu allan i'r bosses, mae'r byd, er, yn brydferth iawn, ac yn mynd â chi nôl yn syth i ddyddiau gemau fel A Link to the Past, jyst braidd yn wag. Oni bai am un neu ddau o bosa hawdd, does 'na ddim lot i wneud ond rhedeg. A rowlio. Fysa hwnna'n fwy o broblem tasa'r gêm yn lot hirach, ond rhyw dair awr a hanner a 233 o farwolaethau nath i gymryd i fi orffan Titan Souls, sy'n berffaith deu gwir, achos dim rhyw blockbuster mawr triple A ydi hwn, dach chi'n dallt, wedi neud gan dîm enfawr, cwmni o'r enw Acid Nerve sy tu nôl i hwn. Nifer y staff yn Acid Nerve? 3. Darogia. Ac felly mae hwn yn fath gwahanol o gêm. Ar ôl gorffan, dych chi'n cael dewis o chwarae eto ar lefel caletach, neu chwarae fersiwn o'r gêm lle fedrwch chi ddim rhedeg na rowlio, neu fersiwn lle mae ganddoch chi ddim ond un bywyd, pwy ar y ddaear fysa'n chwarae hwnna ydyn nhw'n trio rhoi hartan i ni? Achos mae Titan Souls wedi wneud ar gyfer speedruns, trio ei orffan yn yr amser cyflyma posib, ac ar gyfer recordio'ch hun yn gwneud sialensau nyts ddylsa neb dynol fod yn gallu gwneud. Ac am y rheswm yna dwi ddim yn teimlo fel mod i wir wedi orffan nhw. Dwi'n siŵr bod 'na ddegau o fideos yn barod ar YouTube o bobl yn gwneud pethau gwyrthiol yn y gêm, ac mae 'na ran ohona i isio dod yn ddigon da i ymuno efo nhw, achos mae'n hwyl. Ond ydy o'n ddigon hwyl i droi'r gêm i mewn i obsesiwn? Wel, na, dim cweit. Mae'n gallu bod yn rhwystredig ar adegau. Ar i ora, pan 'da chi'n curo bos ar ôl mynd ati am oesoedd, mae 'na gymaint o wefr Mae bron yn teimlo fel fersiwn bach a mwy ciwt o Dark Souls neu Bloodborne, ond mae yna adegau eraill lle da chi yna'n trio dysgu holl symudiadau'r boss yn dod i ddeall i wendida a da chi yn i guro, ond mae'n dipyn o ffliwc, achos nid yn unig ydych chi'n marw ar ôl cael eich saethu unwaith, ond mae'r bosses hefyd. Mae curo bosses pan da chi'n trio yn gret, ond pan da chi ddim yn trio? Wel, mae hwnna'n debyg o suro'r profiad, mymryn bach. Ond os oes ganddo chi ymynedd a thair awr a hanner i sbario, ac ymon da chi'n gwatcha tŵr ma ganddo chi, fedrwch chi wneud yn lot gwaith na Titan Souls, gêm arall sy'n cadarnhau bod gan gemau annibynnol ddyfodol disglair iawn ac sy'n fy ngwneud i'n chwilfrydig dros ben am ddyfodol Acid Nerve a be allen nhw wneud efo mwy na thri o bobl ar y tîm. Mae'n cael sêl o fendith fideo wyth a dwi'n siŵr y byddwn nhw'n falch iawn efo hwnna. Neis iawn. Pawb yn hapus. Ond y gwir ydy dwi ddim wedi dod at y rhan pwysica o'r adolygiad eto. Barod? Mae 'na ddarn yn Titan Souls, lle mae'n rhaid i chi saethu Yeti yn y pen ôl. Weithiau, dyna gyd ych chi angen.